בום! וואס ער איז א ערגערע יצר הרע? וואס ער איז א ערגערע יצר הרע? ס'דא צוויי סארט יצר הרע'ס, דער רבי איז געווען אין ארץ ישראל, דער רבי איז געווען אין טבריה, פלוצלינג קומט אריין א אראבער מיט א גרויסן מעסער און זוכט דעם רעבן, ער האט אים געוואלט שטעכן. ס'איז געווען ניסים ניסים אז די רבי איז געווען באהאלטן און ער איז אוועק געגאנגען. א גערעגטער אראבער איז אריין געקומען און ער האט געפאכעט מיטן מעסער, וויאזוי זאגט מען געפאכעט מיטן מעסער זאגט מען אין אידיש היינט? הא? געוועיווט? אזוי זאגט מען ער האט געוויזן קונץ נעוועל. אפאר טעג שפעטער איז ער צוריק געקומען און ער האט געזוכט דעם רבי מיט א שמייכל. שפעטער האט זיך אויסגעוויזן דאס איז געווען די סמך מם, ער האט געוואלט הרג'נען דעם רעבן, האט דער רבי געזאגט, איך האב מער מורא געהאט ווען ער איז געקומען מיט זיין שמייכל, ווי ווען ער איז געקומען מיט מיטן מעסער, קומט מיטן מעסער, ווייסטו, ער איז דיין שונא, ער קומט שמייכלען, דעמאלטס ווייסטו איך נישט וואס צו טון מיט אים, ווייל ער איז דיין שונא, אבער ער שמייכלט, ער וויל, ער וויל דיר אזוי שטעכן. די זעלבע זאך, די יצר הרע קומט צו א מענטש אויף צוויי וועגן, אדער קומט ער צו א מענטש מיט א מעסער, שנייד אפ די בארד,

ממש די שכל זענט פארלוירן געווארן, מען קען נישט רעדן מיט אים, האט נישט קיין טעם, קיין רעם, ממש א אפגעריסענער. מוהרא ש פלעגט אייביג זאגן, איינער שניידט די בארד, וואס שניידט ער? שניידט זיין פרנסה. דאס וועט דיך ברענגען דיין פרנסה. קענסט בעטן די אייבערשטער זאלסט האבן א שיינע בארד, קענסט בעטן די אייבערשטער אז עס זאל וואקסן א קליינע בארד, די בארד טשעפע נישט, עס שניידן דיין בארד, שניידסטו דיין פרנסה. דאס איז א א נישט אזא געפערליכע יצר הרע, ער קומט דיר זאגן, זיי מחלל שבת. ביסט משוגע געווארן? איך זאל מחלל שבת זיין? אסאך מאל קומט א יצר הרע מיט א שמייכל, אה, וואס איז א בארג משניות, דו דארפסט יעצט אנהייבן מיט א פרישקייט, א סדר משניות יעדן טאג. וויאזוי קען מען זיך ארויסדרייען פון אזא יצר הרע? ער האט דאך גערעכט. און דו כאפסט נישט אז ער האט דיך אוועק געגנב'עט דעם טאג היינט, ווייל היינט גייסטו שוין נישט לערנען, מארגן וועסטו גיין אין מקווה צופרי און דו וועסט אויסלעשן דיין טעלעפאן און דו וועסט דיך אוועק זעצן, לאמיך יעצט אזא א פייעריג אזוי נישט געהעריג לערנען, ניין ניין דו דארפסט דיך אוועק זעצן געהעריג מיט די חילי וחומי, און אזוי כאפסטו מיר אוועק, א בחור האט נאכנישט געדאווענט קיין מנחה, קענסט נישט יעצט גיין אזוי דאווענען מנחה, דארפסט דיך געהעריג צוזאמנעמען, גיין אין מקווה, מארגן, מארגן, דאס איז א פרומע יצר הרע, דאס איז נאך ערגער ווי ארג, ווייל ער קומט מיט אזא שיינעם פנים, לאמיך זאגן א פרק משניות, לאמיך זאגן א פרק משניות, מ'דארף האבן די הקדמה זייער שטארק אין לעבן, דא געווען א שיינע מעשה, כ'האב עס ליב צו פארציילן פאר בחורים ווייל ס'ליגט אין דעם זייער אסאך אמת, דא געווען א בחור אין ישיבה,

היינט איז געווארן דריי יאר וואס איך זאג יעדן טאג אכצן פרקים, מענטש האט ליב צו ברענגען אזא שיינע מתנה, יא? שוין, ער גייט אריין צו מהרא ש, ער ווארט שוין, ער זאגט שוין משניות, איך געדענק ווי ער האט געזאגט משניות אזוי שווער, ער האט געהאט אסאך מאל ער האט נישט גוט געפילט, ער האט געהאט פיבער, האט ער מיר געטעקסט, ער איז געלעגן אין בעט טויט קראנק, זאגט מיר איך האב היינט געזאגט אכצן פרקים, אכצן, אין א צי, און ער קומט אריין צו מהרא ש, מהרא ש, היינט איז געווארן דריי יאר וואס איך האב יעדן טאג געזאגט אכצן פרקים משניות,

האסט נעכטן נישט געגעסן קיין סאפער, ס'קעסט דיך א כאפ צופרי, ביסט איינגעשלאפן פאר סאפער, סאו היינט קען איך נישט עסן קיין סאפער ווייל איך האב נעכטן נישט געגעסן קיין סאפער? זאגט אים ר' אש, וואס איז אז מען זאגט אין א צ אכצן פרקים משניות, סאו אויב דו גייסט איין טאג סטאפן אכצן פרקים משניות, גייסטו מער נישט זאגן קיין משניות? אז מען סטאפט, זאגט מען מארגן נאכאמאל. ער קומט ארויס און ער זאגט מיר ער פארשטייט נישט וואס מוהראש רעדט צו אים, באליידיגט, און און און און און איך האב גערעדט מיט אים, זאג איך דו ווייסט מוהראש האט דיך אריינגעגעבן א א א לעבן, און און די און און ער האט געהאט א נס, ווייל למעשה די טאג פון זיין חתונה האט ער נאך געזאגט אַכצן פרקים משניות, אבער די נעקסטע טאג פון די חתונה. שוין א שווערע זאך, א שווערע זאך, וואס אז בפרט ס'איז ווינטער, און די געסט דיך א כאפצעם, איך שוין, כ'האב נישט געקאנט אכצען פרקים משניות, וואלט ער, וואלט ער, וואלט ער אויפגעהערט א גאנץ לעבן צו לערנען, דא געווען א בחור ישיבה, געווען אזא מספיד נאך פאר די ישיבה האט זיך געעפנט, ער האט יעדן טאג געזאגט א סדר משניות, ס'האט זיך אנגעפאנגען פון אנפאנג קעמפ, און קעמפ איז זייער געשמאק, מ'בלייבט, ס'איז דא סאך מער שעות, מ'איז סאך מער אין ישיבה, א סדר משניות. ער האט צוריקגעקומען פון קעמפ האט ער עס נישט געקענט באווייזן, זאגט ער מיר שפעטער, חדשים האט ער נישט געעפנט א ספר, ער האט נישט געקענט, ער האט נישט געקענט, א פרק משניות? ער זאגט איך זאל געבן א דאלער פאר צדקה, איך גיב א הונדערטער, א פופציגער, א פרק משניות? וואס איז א פרק משניות? וואס וואס וואס איך קען עס נישט זאגן איך קען עס נישט זאגן דאס דארף מען געדענקען ווער נישט צו פאלן פון די פרומע יצר הרע ווער נישט צו פאלן אמאל האסטו געקענט זאגן אסאך משניות און היינט היינט זאגסטו נישט גארנישט קום אריין אין בית מדרש זאג אפאר פרקים משניות וויפיל ס'גייט זיי נישט א פערפעקשאניסט אוודאי אז א מענטש קען יעדן טאג זאגן אַכצן פרקים

און נאכדעם גייסטו ווייטער נישט לערנען ווייל דו דארפסט משלים זיין. זיי נישט משלים, היינט נעם א גמרא כסבות דף פא ג, הייב היינט אן, אבער מארגן גיי איך נישט קענען זאגן, עסטו מארגן, עסטו מארגן נישט לערנען, אבער קודם היינט כאפ אריין, היינט זיי אזא עושר, היינט לערן די הייליגע תורה. דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי מען קען זיך היינטיגע צייטן קריגן מיט די יצר הרע, ס'איז דא דרשות אין יעדן שול אין יעדע ישיבה, אוי ס'איז טונקעלע טעג ס'איז טונקעלע דורות, דאס איז ממש די וועלט גייט אונטער, אידישקייט גייט אונטער, גיב די עצה אבער, גיב די עצה, דו זאגסט נאר די האלבע חלק פון די מעשה, ברוסי יצר הרע, גיב די צווייטע חלק, ברוסי תורה תבלין,